manta o ka se kgone go ya ke kwa toilete gona bjale why o bolela so toilete ela ya rena e senyegile maja a hleng ka re go na le se o nkutelago sona aowa tšobana laka ga go se ke go utelang sona e fa gona seo nkutelago sona ge e ntlogele ke eke kwa toilete hle gape ke swere ke moroto mantwa ke rile ka re o ka se kgone o ya ke kwa toilete gana o kwena he banna jalo wa e o nkomanya wena o ka re o tlo tla le go ntena ne o ke tlo lebala le gore o girlfriend yaka ka go raka ka mo kamoreng yaka Wow! Maja, go thoma neng wene o bolela le nna so? Tseba ke ine, Mantwa ke kgopela o sepile ke nyako ba busy ka something. Maja, ke tenne kwene. O nagana gore ke setlatla ke a bona. Gape a ke ngwana, ke a tseba gore go na le se nkutela go sona. Motho eo ka rotong senyetsa nako e, e re nna ke eke kwa toilet gona jwalo. Mantwa ke rile ga o ye ka toilete. lulu ape mmantswale maja ba le go kwente ka baka lago kamo ga botse o nyako reng wena lulu absana o tsee toba rena rena re boyfriend ya tšhomi yago kamo nna ga ke na nako ya araba dipotšišo tseo tša gago tsa botlela e nka re mantlo go ta ka mothoilete rena ke tšhabe

Wa tseba ke kgale batho ba mpotša ka wene le maja ke sa ba tshepe. Mantwa, ke gopela o mphe chance ke explain. Lulu, bjalo gona ke a tseba ebile ke a dumela gore wene o ratana le maja. Mantwa, mogwera, ke be ke sa re ke o kweša bohloko. Nto e diragetšeng magare ga ka le maja re be re sa e plana e no direga. Bjalo gona, ke a kwešiša gore why Maja e be a se na nako ya ka. Oo, e be a phelana le wene. O ka ndira jwang ntho e so, Lulu? Wa tseba e be ke go tshepa go sa lekane le selo. Mantwa, ge o nyaka motho o ka mmonago phošo, o swanetše go ye go Maja, ka lebaka la gore ke yena a thobileng dilo tše ka moka. Lulu, wa nselekiša, wa tseba, a ke sa nyaka le go go bona. O na le pelo e mpe, sesi. bantwa ke a tseba gore gona jale ga o nyako kwa selo se se tswang ganong ga kamara ke fo kgopela gore o nthaeletše Ke thaeletše eng Maja? Ke thaeletše maaka a gago. Nna Lulu ga ke mo rate, ke rata wena. Ge o ka be o nrata, e be o ka se ntšolele Maja. Mantwa ke kgopela o mphe chance, ke a go kgopela hle ke hlalose gore why ke tšolale Lulu. Maja, e be ke go rata ka pelo ya ka ka moka. Ke gore gare ga batho ka moka mo khamphaseng wa no kgetha best friend ya ka. Mantwa ke tšwela le lulo ka gobane wena ga o mphe dilo ka moka tše ke di nyakang. O bolela ka dilo tša mohuta mang? Mantwa ke re wena o rile wa re ga o redi go robala le nna jale ke nyakile motho e leng gore yena o redi go tlo robala le nna. Wow, wow Maja, ke sona se se go dirile gore o ntšhitele? Motho wa Modimo bona man, ke mošemane ke ne di nyakwa monna. Understanda mabaka. Maja, šala le yena Lulue wa gago. A ke sa nyaka go le bona lena ba babedi. Maja, mara bjale ka gore mang ntwa wa tseba ka relationship ya rena, re tlo bona re dirile jwang? eish lulu ke nyako nagana ka yona ga se ka be ka tšea sephetho ga botse o reng wena maja o nyako mpotsa re ga o redi go tlogela mantwa lulu ga ke nyako kgetha magareng ga gago le mantwa ke santše ke sa le rata ka moka wow maja e le gore bothata ba gago ke eng o palela ke eng gore o be le lekgarebe le lewane sesiwe keng keng o nyake ke go tambe ke kgethe mantwa he aowa maja o se ke wa dira seo lulu ke nyaka o nko nkwešiše ne mantwa ke a mo rata ene ga ke tlo mo tlogela wena e le gore o nyaka go ntlogela o ka no ntlogela ge ke go fa permission maja mara bothata ba gago ke eng o rata go nkoša botlhoko ka mantšu a gago

Wa tseba le lo ke nyamile be ke sa nyake re mantwa a ka go hwetša ka kua bathroom. Botsebotse Maja, nna ga ke kwešiše gore why o rata mantwa ka tsela e. Gona ge mpotše mo, mantwa wa gago o file korobela? Le nna go ne le se ke sa se kwešišego ka wena. Ke eng ntwa gona? Maja o bolela ka eng mo? Ke a tseba gore ke nna ke thomileng go dilo tše ka moka tša di-love triangle mara nkompotše mo mm, wa tseba ke nne ai never mind never mind majabolela ga re bothata keng lulu wa e o dumetse go tšwela le nna o tseba gabotse gore ke tšwela le mantwa maja ke potsišo ya mohutamang eo wa nkaraba goba bjang wena wa yo kgetha go jola le nna mola o tseba gabotse gore nna le manto re di-best friend ke nna ke botšišitšego pele so araba nna pele bona seo ga se botlhokwa ka se sebaka wena mpotse gore magareng ga ka le manto o tlo kgetha mang a ke redi go bolela ka taba e wow maja ba tseba o no ba phoofolo maja a be na se re gele fela tšao di rutse lo phela batho mara na go o bitsa ka re thule and in tears ke ya go kgopela ka mohle no ntlogela e ke nyaka go nagana ke ya go kgopela e monna bona o tshwanetse re le tšhelelo tšo di diane monna o bona nka re todi ya banna go tlhote paro feta le la be ke sa dire motho e setlaela be ke no nyaka go explora maja e re nako go jone monna kwa mosadi ka o three e sene basadi ba babedi

Eish gape ka motho mo re ke ya kwa radio ya khalethuntshe ko o nyaka mmereko ke ditaba tše di botse tše yago mone so o mmotša le ene bomaa gore o twela sekono ai ga ke tsebe a botse dipolane tša go di eme bjane maša ge nka hwetša mmereko ola ke ya go diregistara then ko dula off camp ana ntho e ke e tsebane maša gore na le talente ya go presenta mmereko ola o tlo o khumana ke no rapela gore ke o hwetše mmerekola Mashape ke re ke thakane le mosadi wa ka wa ditoro monna kua shopping complex na. O nyaka go putša gore o nele mosadi monna ga o sa le kgope. Mashape bjale wa itshinya bjale kgope ke mane mo. Ke a raloka monna. Good mara ke na le bohlatsa ka bothini. Ke theeleditše. A ke tsebe leina la gagwe le nang ba mpa. Bjale o mo hwetša jwang monna? Ka motshwana ke boela kwa re thakaneng gona maybe re tlo thakana ape ape. Rantsu, wa tseba ka mokgwa ke kwatilego ka gona ke kwatile ka kudu mo ko hwetšago lulu gona o tsoga sepetlele sewe e lata lona best friend ya wena ema kang fana ya ke nyaka go mo ruta go phela le batho ebile nako ela ke mokgwetsa ka kwa rumong ya maja ke tšhabile go motia ka gore e be ba tlo nraka mo campuseng ya a va ta ku hlongola exikolweni a hi pfumeleriwangi ku hi lwa ekhampasini ya ene nna nke se kgone go afota go rakiwa mo khampasing ka lebaka la lulu e re ke ko shopping complex go reka di-beans nkare nka kopana le lulu wa tseba gabotse ke nyaka go mo tia eish wa tseba ga ke nagane gore ke tla kgona go apeya today e re ke no ya complex ko reka borotho